Magħna fl-istudio, mhux l-ewwel darba li kellna 'l dan il-guest tagħna u kemm hu importanti li ntaqgħu anke repetitivement ma' dawn il-mistednin li jkollna biex anke intom ukoll ikollkom iċ-ċans tifhmu iktar ta' is-suġġett x'ikun qiegħed jgħid u jingħad il-Manager għall-Komunikazzjoni Kane Said. dalwaqt ukoll taraw l-informazzjoni kollha tagħna, Responsible Gaming Foundation, tilħquhom kull fejn kull fejn taħsbu li hemm platform ħa ngħid hekk fuq l-internet, social media llum il-ġurnata Kane. Hija faċli ħafna. So It's very reachable, ħa nilħqukom żgur. Wara nofsinhar it-tajjeb lilek. Nsallimlek Tiziana, nsellem lit-telespettaturi kollha. Iva, il-Fondazzjoni Tiziana temmen ħafna fuq is-saħħa tal-midja soċjali għaliex permezz tagħha nkunu nistgħu nwasslu l-għarfien lill-pubbliku hemm barra imma mhux għarfien biss vis-à-vis il-vizzju tal-logħob tal-azzard, fuq il-problematiċi li jinħolqu mil-logħob tal-azzard eċċessiv, eċċetera imma wkoll noffru l-għarfien rigward is-servizzi ta' sapport tagħna. Il-1777 kif qed jidher fuq l-iscreen u kif ukoll jekk, kif dejjem nirrepeti, jekk persuna li tkun vittma tal-vizzju tkun tistħi s-semma leħinha tkun tista' wkoll taċċessa ċ-chatline tagħna fuq il-websajt www.rgf.org.mt. Is-sapport Qiegħed hemmhekk għandna aġenti mħarrġa Tiziana. Nisimgħu l-karba tal-persuni jew inkella tal-persuni tal-madwar u noffru s-sapport tagħna bl-aħjar mod. Hekk hu. U jiena l-ewwel għidt it's very reachable, ħa nilħqu lil kulħadd żgur, jiġifieri dawk kollha li anke forsi jgħidulek imma vera ma nafx minn fejn se nibda, Ma nafx x'qed inħoss u hemm min isaqsi, isma', dan il-partner tiegħi, xi ħadd mill-familja, membru tal-familja, qed iħoss xi ħaġa, hawn min isaqsi, imma xi tħoss meta jkollok il-vizzju tal-logħob tal-azzard? Hija mistoqsija valida immens u nisimgħuha mit-telefonati li nirċievu fil-call center tagħna. X'inhuma s-sintomi, Tiziana? Is-sintomi jvarjaw, imma first and foremost għandek dik il-kilba, dawk il-ħsibijiet li dejjem iduru mal-logħba tal-azzard. Barra dik il-kilba u l-ħsibijiet għandek ukoll l-attività soċjali li dejjem tibda tonqos. Tiziana, Il-velazzjonijiet tagħna mal-familja tagħna, mal-ħbieb tagħna, mal-kollegi tax-xogħol, tibda tinduna li l-persuna li tkun għaddejja mill-vizzju tibda tnaqqas minn dawn ir-relazzjonijiet. Għaliex? Għax tibda tagħti importanza żejda lill-attività tal-logħba lill-attività tal-logħob tal-azzard bit-tama, jiġifieri din tpoġġi dik l-attività Tiziana number one spot fir-rutina tagħha, tinsa l-affarijiet l-oħrajn kollha li huma aktar importanti, dejjem b'tama falza. X'inhi din it-tama? T-tama li nerbħu l-flus kollha li tlifna u bit-tama li ngħixu ħajja ħafna aħjar minn dik li għandna, il-famuża ħolma Tiziana li jkollna post aħjar, ikollna karozza aħjar, l-oġġetti materjalistiċi noħolmu li dejjem insaħħuhom. Noqogħdu attenti li ma naqgħux f'din ir-rutina li tista' twassal għal diversi riperkussjonijiet. Hekk hu. Biex norbot ma' li qed nitkellmu dwaru, x'għandek tevita meta l-persuna ta' madwarek qed tilgħab b'mod eċċessiv? Mela, jiena indunajt li hemm xi ħaġa, x'se nagħmel imma? Hekk hu. L-ewwel ħaġa, Mhux faċli, imma prova, prova li ma titlifx it-tempra, ġifieri ma taqax f'predikazzjonijiet, f'priedki. Theddid, pereżempju. Theddid b'ultimatums, pereżempju, jekk inti ma ssolvix il-problemi li inti għandek sa tali data, issib il-ħwejjeġ wara l-bieb. Każ minnhom, kemm jista' jkun ma nenfasizzawx fuq in-negattività tal-persuna biss, għax inti tkompli tkissirha. Kemm jista' jkun inżomm il-persuna nżommuha midħla tal-ulied, jiġifieri dan ma jfissirx li għax għandu vizzju il-vizzju ħajrtu ħuliedu jew inkella rridu noqogħdu attenti jew inkella di qisu xi marda, xi influwenza li tintiret minn missier għat-tfal jew mill-omm għat-tfal. Jiġifieri noqogħdu attenti li l-persuna nżommuha fl-ambjent tal-familja. sew. Importanti wkoll li ma nitfgħux totalment fdell l-ikrah f'għajnejn it-tfal tagħna. Jiġifieri, lit-tfal tagħna għandna nedukawhom biżżejjed, nitkellmu magħhom li anke jekk il-ġenitur ikun għaddej mill-vizzju, ma waqgħetx id-dinja. L-importanti li l-persuna vvizzjata tfittex is-sapport. Affarijiet oħra li m'għandniex nagħmlu li b'eżempju nittrattaw il-persuna li qisu m'hu qed jiġri xejn. importanti u iva ma ġara xejn u jew inkella nitfgħu l-vizzju dejjem niskużaw il-persuna. Eżatt, bil-kontra. Jiġifieri dawn kollha huma affarijiet li nħeġġeġ lil kull min jixtieq isaqsihom dawn il-mistoqsijiet anke jċempel fuq il-linja ta' sapport tagħna 1777 u jsaqsi, m'hemmx għalfejn ikollok il-vizzju biex iċċempel imma anke biex ikollok daqsxejn ta' informazzjoni tizzjana. Għalhekk nenfasizzaw fuq logħob responsabbli. Ekku. Ġieli tkellimna dwarha wkoll, hemm min jgħidlek imma jiena mmur darba fil-ġimgħa, jien naf nilgħab biljett jew nieħu primo, whatever, qed jiġini f'moħħi għax ma tantx jiena midħla imma logħob responsabbli dak hu, il-logħob eċċessiv, kull ħaġa eċċessiva mhix tajba. Ekku. So, f'dan il-każ qed nitkellmu dwar il-logħob responsabbli. Għaliex tissejjaħ hekk? Ara, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, kull attività li nagħmlu f'ħajjitna nistgħu nattwawha b'eċċessività. U tista' tgħid b'disa' minn kull għaxar każi, kull ħaġa li nagħmlu b'mod eċċessiv tispiċċa, bl-Ingliż jgħidlek it backfires on the person, jiġifieri jekk inti taħdem b'mod esaġerat, tispiċċa b'riperkussjonijiet. Jekk inti tgawdi b'mod esaġerat, tispiċċa b'riperkussjonijiet. Importanti li nżommu l-bilanċ. Fejn jidħol il-logħob tal-azzard, importanti li jkun hemm kontroll fuq il-ħin u kontroll fuq il-flus. Kif dawn il-limitazzjonijiet, il-kontrolli jibdew jinqabżu bil-mod il-mod, sfortunatament nibdew niftħu t-twieqi għal riperkussjonijiet, riperkussjonijiet mentali, soċjali, riperkussjonijiet psikoloġiċi, finanzjarji. Jekk nattwaw l-attività b'responsabilità, u b'budget u b'limitu ta' ħin ma fiha xejn ħażin, anzi l-attività tkopri rikreazzjoni soċjali, tiltaqa' man-nies u fiha l-pożittiv tagħha wkoll. Hi tajjeb li nitkellmu fuq il-pożittiv ukoll. Proset Kane. il-ħin kontra tagħna, imma naħseb tajna firxa ta' informazzjoni li persważa waslet fid-djar ta' dawk kollha li qegħdin jarawna u jisimgħuna. Jekk taħsbu li għandkom bżonn issaqsu xi tip ta' mistoqsija, hi li hi, ħadd mhu se jgħid fuqkom, ħadd mhu se jgħid li waqajtu għaċ-ċajt, ġifieri din neħħuha minn rasna. Aqbdu n-numru wieħed seba' seba' seba' Ċemplu u saqsu, għax hekk, b'dak il-pass, tkun diġà qed tgħin ftit minn dak li jista' jkun għaddej. Hekk hu. Grazzi ħafna Kane lilek. Grazzi lilek, Tiziana. Tista' tibqa' hawnhekk magħna għaliex aħna nifqu għal waqfa qasira, intom ħa tkomplu ssegwuna għax imbagħad inkomplu hu. Eħ, ibqgħu hemm.